דאס פערדע קאפיטל, אראפ פון קעסט! דו פארשטייסט צו ניין? פארשטייסט צו ניין? האט איר דאזיגע ווערטער האבן אונזער מאטל אים געקלינגען א גאנצן וועג אין די אויערן, נאר ער האט זיי אין זינען געהאט ווי דעם פאריאריקן שניי. מאטל האט פאר זיך יעצט א גאנצע וועלט. וועמען הערט ער אַצינד, אַז זײַן טײַערע מלכּה זיצט אָט דאָ בײַ דער זײַט און ער פֿילט זי לעבן זיך און עס מאָלט זיך אים אױס, אַז נאָך אַזאַ, װי מלכּה, איז שױן גאָר אױף דער װעלט נישטאָ? און ווירקליך נעמסט מיר אריין, נאך אזא מלכה איז אויף די גאנצע וועלט נישטא, קיינער קען אזוי נישט ארומדרייען זיך א גאנצן טאג אין שטוב ווי מלכה, אז עס זאל זיין אי פרייליך, אי אלע ארבעטן אפגעטאן, קיינער קען אזוי נישט קאכן און באקן אליין און גיין ארום זיך פרייען ציכטיג ווי מלכה, קיינער קען אזוי נישט פירן דאס גאנצע וויין געשעפט און דערצו אינזינען האבן דעם מאן אז ער זאל עסן צו די צייט, שלאפן צו די צייט, און זאל אויך נישט זיצן צונויפגעלייגטע הענט, קיינער קען אזוי נישט צושטעלן אזויפיל פארגניגן דעם מאן מיטן פאטער און אוועקגעבן אזויפיל ליבע. אזוי פיל טדיישאפט אין מלכה. אט וואס מאטל שרייבט צו זיינע עלטערן. טייערע עלטערן, איך שרייב מיר, איר שרייבט מיר, אז איך האב אייך געשיקט א קורצן בריוו, איז דאס דערפאר, ווייל איך בין שטארק פארנומען, און קען זיך נישט אפרייסן קיין צייט אפילו צו אייך א גרעסערן בריוו אמאל אנצושרייבן. איר ווייסט דאך אז מיין שווער האט מיר איבערגעגעבן אינגאנצן זיין געשעפט, וואס האט יעצט אנגעהויבן נאך בעסער גיין ווי פריער, אזוי אז איר מיט מלכּה'ן האבן שוין קיין הענט נישט. צום מיינסטן גייט אבטאווע פארקויפן פון רוסישן וויין, און ביי אונז קויפט מען פון עטליכע שטעט. ווען מיר זאלן האבן נאך א צוואנציג טויזנט רובל וואלטן מיר אויסגעשריבן אויך אויסלענדישע וויינען, און דערפון וואלטן מיר גאר גליקליך געווארן, נאר ווי נעמט מען אזויפיל קלינגערס? א דאנק גאט דערפאר אויך, קיין גביר בין איך נישט, נאר א נגיד יא. דער שווער האט שוין איבערגעשריבן זיין גאנצן הויף מיט אלע קלייטן אויף מיין נאמען, איך האב היינטיגס יאר אריינגעטראגן קאפיטאל און בין שוין דאנק גאט לייטן גלייך א קאפ יעצט. מלכה וואלט אייך אליין צוגעשריבן א גריס, לאזט צו נישט דאס קינד. זייער א וואוילער יונגאטש, נאר א גרויסער שרייבער. שרייבט מיר וואס איר די מעשה מיט מאיר'ס פאטער, וואס איז די מעשה מיט מאיר'ס פאטער, וואס ער וויל זיין וואָס ער וויל זײַן אייגענעם זון נישט העלפֿן אַפֿילו מיט קיין גוט וואָרט. דער דאָזיקער בעל-עגלה טראַכט, אַ פּנים, אין קבֿר אַרײַן מיטנעמען דאָס געלט. אַ ביטערע רחמנות אויף מאיר און נעבעך מיטן ווײַב. זיי בלאָנקען זיך דאָ אַרום, און מיטן שווער, מיט רב לייבצי רב פּינחסלס, קען ער נישט חזרן, און פארן אהיים צום בעל עגלה האט ער מורא, א גאט'ס רחמנות. די זעלבע פאסט טראגט נאך א בריוו, פון מאיר'ן צו זיין מוטער, צום פאטער האט ער מורא צו שרייבן, ליבע מוטער, כ'האב מיך גרויס, כ'האב מיט גרויס דאנק מקבל געווען די הונדערט רובל וואס דו האסט מיר צוגעשיקט. און בין דיר מודיע אז עס איז שוין פון זיי אז עס איז שוין פון זיי נישטא קיין גראשן, דיינע טרערן זענען ארויסגעווארפן, איך קען ביים שווער אויף קעסט נישט זיין, טו א קוק, ליבע מוטער, אויף מיין חבר מאטל'ן, ער איז ער איז דאס גליקליך, מען זאגט אז ער איז שוין א גביר און איך בין געבליבן ביים יחוס. איך בין א גרויסע בעל הוצאה, ווייל מיין טייבעלע איז נישט גלייך צו מלכּה בערצי'ס, וואס לויפט אליין אין קעלער אריין נאך וויין און שטייט ביים אויוון. מיין טייבעלע איז דערצו נישט געוואוינט געווארן. זי זאגט, אז זי איז א גביר איז א שניר, קען זי זיך פארגינען האלטן צוויי דינסטן, ווייל ווען נישט דאס וואס מען זאגט אז מיין טאטע האט אסאך געלט, וואלט זי מיך גארנישט געווען גענומען. זי איז דען נישט גערעכט? היינט האבן מיר דאך שוין א קינד אויכעט, דאנקען גאט, אפילו זייער א שיין מיידעלע, ווי צוויי טראפן וואסער טייבעלע. נאר מען דארף אן אמת'ן לחיים בעט איך דיר ליבער מוטער, האב רחמנות אויף דיין קינד און לאז מיך נישט פאלן. זאג דעם טאטן, דערקיטשעט דעם, ביז וואנען איז די שיעור? פון די דאזיגע צוויי בריוולעך זעט דער ליינער ארויס אז איינער פון אונזערע העלדן הייבט ערשט אן צו לעבן אויף דער וועלט, און דער צווייטער ליגט טיף טיף אין דער ערד און באקט בייגל. און אפילו שפעטער, אז מאיר האט נאך זיין פאטער'ס טויט באקומען ירושה, האט נאך זיין פאטער'ס טויט באקומען ירושה הונדערט טויזנט רובל, איז זיין לעבן דערפון נישט בעסער, נישט זיסער געווארן. א קוק טאן אויף מאיר'ן וואלט מען געקענט מיינען אז ער לעבט זיך גאנץ צופרידן, די זעלבע אנגעבלאזענע באקן מיט גלאנצנדיגע שטערן, די זעלבע פילע רויטע ליפן וואס פריער, דערצו האט ביי אים די זעלבע פילע רויטע ליפן וואס פריער, דערצו האט ביי אים נאך אנגעהויבן וואקסן א באכל מיט א שיינע קאלעכדיגע שווארצע בארד, אזוי אז ער האט באקומען א פנים פון א פיינעם נגיד, און כאטש אפילו אין אים זענען פארבליבן אייניקע אפשניצלעך פון דעם פאטער, ווי דאס ווארט דאס, נאך יעדע פראזע וכדומה, אזעלכע מאנירן, פון דעסטוועגן האט ער זיך שטארק אויסגעאיידלט, אזוי אז עס איז שווער געווען צו דערקענען צו איז מאיר א איד פון לערנען צו א גראבע יונג. היינט האט ער שטארק ליב געקריגן באנוצן לשון קודש ווערטער ווי מען דארף און ווי מען דארף נישט, דערפאר אבער האט ער ביי זיך אין שטוב אויפגעפירט זיך גארנישט מעשר לאנדן און אריסטאקראט, דהיינו אז ס'איז געקומען צו דער טיי האט ער געמוזט אראפווארפן פון זיך די קאפאטע מיט די שטיוול, און אזוי האלב נאקעט און בארוועס זיצן און שוויצן איבערן סאמאוואר. אך, וויפיל טרערן האט דער רב טייבעלע פארגאסן, וויפיל טעג און נעכט האט מאיר אליין איבער דעם צוגעקרענקט. נאר פארפאלן, איר וועט שוין מאיר קוואשער נישט איבערמאכן. אזא איז ער געבוירן געווארן ביי זיין טאטן און אזאנס וועט ער שוין אויכעט שטארבן. ווי לאנג האט מאיר געקלאגט נאך זיין פאטער? דאס קענען מיר נישט וויסן. מיר ווייסן נאר אז וויבאלד ער האט נאר באקומען די ירושה אין די האנט אריין, האט מאיר נישט געוואוסט וואס טוט מען מיט אזא סומע געלט. און ווער ווייסט וואס מיט מאיר'ס געלט וואלט געווארן, ווען זיין אלטער חבר מאטל וואלט אים נישט געקומען צו הילף און בייגעשטאנען אין זיינע נויטן. מיר קענען נישט אפלייקענען אז מאטל פלעגט נישט איין מאל מיטהעלפן זיין אלטן חבר ביי די נויט, און טייבעלע איז אים געווען זייער דאנקבאר און האט תמיד געשעצט מאטל'ן פיל העכער פון מאיר'ן, און האט שטענדיג מקנא געווען מלכה'ן אז זי האט אזא מאן ווי מאטל. זאל אבער די ליינער קיין טעות נישט האבן און נישט מיינען חלילה אז טייבעלע האט ליב געהאט מאטלען און פיינט געהאט מאיר'ן, חס ושלום! מיר זענען דאך עפעס אידן, נישט קיין גוים. טייבעלע האט מקנא געווען מלכה'ן אויפ'ן מאן, גלייך ווי זי האט איר מקנא געווען אויפ'ן זיידענעם מענטעלע, אויף די פערל, אויף די שטוב, אויף די קינדער. טייבעלע האט עס גארנישט געלייקנט פאר מאיר'ן אליין און פלעגט אים גאנץ אפטליך ארויסזאגן דעם אמת. אז ער קומט נישט צו מאטלען, אז ער קומט, אז ער קומט נישט צו צו מאטלען, די הימל צו דער ערד, אז ער קומט נישט צו מאטלען, די הימל צו דער ערד, אז מאטל איז טאקע פארט א מענטש, און ער, מאיר, איז געווען א קוואשע, און וועט בלייבן א קוואשע. אפילו יעצט, אז מאיר האט באקומען די ירושה, האט אים טייבעלע נישט אויפגעהערט צו טאטשען, צו טוטשען. דארפסט געוויס דאנקען מאטל'ן וואס ער וויל דיך צונעמען פאר א שותף, אזא באבע און פוסטעלעס ווי דו ביסט, מעגסט זיין זיכער אז מאטל וועט שוין הארעווען פאר דיר אויכעט, און דו וועסט זיך ווייטער גלעטן דאס בייכל און ארומגיין ווי א ליימענער גולם פון שמעונען צו בוינען און רעדן פון פאליטיקע גלייך ווי דו ווייסט אפילו ווער עס האט דיך געשלייערט. נו טייבעלע גענוג שוין איך לעבן, גענוג שוין דיר דאס איז אפשר טאקע דאס גערעכט אבער נישט אזוי דאס נישט אינגאנצן. צו איך בין גערעכט? אוודאי בין איך גערעכט. איך פרעג דען ביי דיר. צו איך בין יא גערעכט צו נישט גערעכט. געפעלט דיר אביסל אן אויסשמועס פון א לאנד חכם? ניין טייבעלע איך מיין נישט דאס, איך מיין דאס, איך זאג דאך אליין דאס, דאס, דאס, דאס, דאס, מער הערט מען פון דיר נישט אז דאס, דיין דאס ליגט מיר שוין אט א דא, גיי שוין, גיי אוועק פון מיר, לאמיך דיך כאטש נישט אנקוקן. שטיל, אָנע ווערטער, גייט מאיר אַוועק פֿון טײַבעלען, ציט זיך אויס אויף דער קאַנאַפּעי מיטן פּנים אַרויף צו דער סטעליע און שוויצט, און דאָס פּנים איז אים רויט ווי אַ צוויק.